Jen, Dat ass jo esou eng Saach, jidderee schwätzt vum Index, mee mir, mir verteidegen en. Bon, e bësse schwätze mer och elo dovun, mee wichteg ass, d'Fangeren ewech vum Index. Ma den Index ass e Mechanismus, mat deem d'Salairen an d'Lut ginn, wann d'Präisser klammen, fir de Kafkraaftverloscht ze kompenséieren. Mir hunn dee schonn zënter 1975, dee Mechanismus. Et ass esou, datt wann d'Inflatioun ëm zwee Komma fënnef Prozent klëmmt, da klammen de Mount duerno all d'Léin an d'Renten hei zu Lëtzebuerg ëm zwee Komma fënnef Prozent. Mä d'Inflatioun ass d'Erhéijung vun de Präisser, d'Erhéijung vun de Präisser, déi vun den Entreprisen och gemeet ginn. Dofir ass et wichteg, datt, wann d'Inflatioun klëmmt, datt mer eng Kompensatioun hu fir dee Kafkraaftverloscht vun de Leit. An et ass falsch, wat oft behaapt gëtt, datt d'Inflatioun duerch den Index declenchéiert gëtt, well soss hätte mer och an anere Länner, wou mer keen Indexsystem hunn, keng Erhéijung vun der Inflatioun. Zur Zäit zum Beispill ass zu Lëtzebuerg d'Inflatioun nach manner héich wéi insgesamt an der Eurozon. Den Index ass ee vu just dräi Loungesetzer hei am Land an ass ee vun de wichtege Piliere vun der Lounstruktur an eisem Land. Et ass och e Garant fir de soziale Fridden hei am Land, well an all Kollektivvertragsverhandlung, wa mer keen Index hätten, misste mer och dee Verloscht vun der Kafkraaft, Fuerderen. A mir wären dann stänneg a ganz ville Konfliktsituatiounen, iwwerall do, wou mer also GBL, Kollektivverträg verhandele ginn. Duerfir hänkt och de soziale Fridden un dem Erhalt vun eisem Indexmechanismus. Mee insgesamt ass den Erhalt vum Indexmechanismus wichteg fir den Erhalt vun eisem Lëtzebuerger Sozialmodell. Ja, am Moment ass dee Problem mam Index, deen sech oft stellt, wann Indextranchen erfalen, dass en eben attackéiert gëtt vum Patronat an dann vun der Regierung. An dës Kéier ganz hefteg, well d'Patronat huet Drock gemaat, dass se wollten un den Index goen. An an enger Tripartite dëst Joer zwëschent Regierung, Patronat a Gewerkschaften ass dann diskutéiert driwwer ginn, den Indexmechanismus ze manipuléieren. An et ass en Accord fonnt ginn zwëschent der Regierung dem Patronatsverband vu Lëtzebuerg an zwou Gewerkschaften, dass eng Indexmanipulatioun gemeet gëtt. An elo, wat konkret festgehale ginn ass bis zu dësem Zäitpunkt, ass, dass déi Tranche, déi Indextranche, déi am Juli sollt erfalen, elo d'Leit net kréien. Dat heescht, se gëtt reportéiert ëm ning Méint an si gëtt eréischt, si erfält dann eréischt am Abrëll 2023. Dat heescht, ning Méint laang kréien d'Leit hir Indextranche net. An dat ass eng gravéierend Indexmanipulatioun. An dozou kënnt nach, Dass och all Zukunftstranche, déi soll erfalen, soll an enger Tripartite diskutéiert ginn, an dass schonn hannendrun eng ferm Volontéit vun eiser Regierung stécht, och déi weider ze reportéieren an ze décaléieren. An domadder kënne mer net liewen. Jo, dat ass et jo eebe grad. Wann een den Index net kritt, dann ass dat e Cadeau, wou d'Entreprisë kréien, alleguerten. Flächendeckend mussen alleguerten d'Betriber hei am Land hire Leit hiren Index net bezuelen. A gläichzäiteg, wat ass Konterpartie dofir, d'Leit kréien elo, natierlech net alleguerten an nëmmen e ganz klengen Deel vun de Leit, e Steierkredit als Konterpartie. Et kann awer ni wierklech den Index ersetzen, well de Steierkredit, dee gëtt vun eise Steiergelder bezuelt, wärend den Index vun de Betriber muss bezuelt ginn. An ausserdeem kann et den Index ni ersetzen, well et keng Indextranche ass a well et vill manner ass a vill manner Leit an de Genoss vum Steierkredit kommen. An nach méi problematesch ass dann och nach, dass dee Steierkredit, deen elo decidéiert ginn ass, Deen ass nëmmen decidéiert gi fir dës Tranche vum Index vum Juli bis Abrëll 2023. Dat heescht, fir all weider Tranchen, déi sollen eventuell reportéiert ginn, do ass nach guer keng Kompensatioun fest an do ass guer net sécher, wat se do geplangt hunn. Jo, mir sinn net d'accord. Mir hunn den Tripartite-Accord och net ënnerschriwwen, well et ass keng Léisung op déi aktuell Kris, an där mer eis befannen. Et ass eng Hëllef flächendeckend fir alleguerten d'Betriber, woubäi mir net soen, dass et wierklech Betriber ginn, déi Problemer hunn, mee dann hätt ee missen do och cibléiert hëllefen. An et ass iwwerhaapt keng Hëllef fir d'Leit. A mir hunn eng Kris och fir déi schaffend Leit an hir Famillen hei zu Lëtzebuerg. An op déi Kris ass keng Äntwert fonnt ginn mat dësem Accord tripartite. An duerfir si mer net d'accord. Eis Positioun ass, dass mer eis dogéint wieren an och nach weider wäerte wieren. Nee, absolut net. Den Index ass e Kompensatioun fir Kafkraaftverloscht an et ass keen Instrument fir sozial Gerechkeet am Land ze schaffen. Duerfir ginn et aner Instrumenter. Dat kéint een zum Beispill iwwer Kollektivverträg maachen, wou een da wierklech géif dofir suergen, datt d'Schéier zwëschent deene klengen an héije Gehälter beienee kënnt an datt mer do méi héich Gehälter hunn. A sozial Gerechkeet kann een och schafen, andeem een eng sozial gerecht Steierpolitik Mécht, an déi hu mer nach ëmmer net. Mir hunn eng mega fundamental Ongerechtegkeet an eise Steieren. Den Ënnerscheed tëschent der Besteierung vun eiser Aarbecht an der Besteierung vum Kapital ass enorm an do misst endlech eppes gemeet gi géint déi Ongerechtegkeeten. An do schaaft een eppes géint d'sozial Ongerechtegkeeten an net iwwert den Index. Duerfir ass den Index net do. Dat ass en Outil fir de Kafkraaft. Verloscht ze kompenséieren. An all déi, déi elo soen, dat geet just drëms, den Index als sozial ongerecht duerzestellen, dat sinn just all déi, déi wëllen den Index ofschafen oder un den Index goen. Dat ass einfach d'Argument vun deenen, déi souwisou just wëllen den Index attackéieren. A mat deem Argument versichen se wierklech dann d'Zizanie zwëschent de schaffend Leit, hierzestellen an dee sozialen Näid ze schüren zwëschent deenen mat den niddrege Gehälter an deenen mat den bësse manner niddrege Gehälter. An dat ass u sech inakzeptabel. Dat ass net de Rôle vum Index fir d'sozial Gerechtegkeet ze schafen. Fir an den OGBL kommen. Also dat wär ee Moyen fir zesumme mam OGBL weider fir den Erhalt vum Index ze kämpfen. An dat ass dat wat mer elo zënter der éischter Stonn maachen no deem Scheitere vun der Tripartite. Eis asetzen an op d'Strooss goen a protestéieren a weisen, datt dat doten dee falsche Wee ass an datt et eng fundamental Attack ass op all schaffend Leit an hir Famillen hei am Land. A mir hunn och schonn eppes domadder erreecht, mat eiser Oppositioun. Mir hu jo schonn erreecht, datt dat Gesetz elo, wéi et gestëmmt ginn ass, manner schlëmm ass wéi dat, wat eigentlech geplangt war. Dat weist, datt et sech lount. A mir maache weider a mir halen net op. A mir maachen elo weider, Dag fir Dag, Woch fir Woch, Mount fir Mount, bis datt den Index erëm ganz normal leeft.